Ech begréissen iech dann zum drëtte Part vu Mario Kart 8, den Offline Modus. Haut fahren mer mam Baby Mario an dir gesitt do d'Wolkenballons déi mer läscht mol fräigeschalt kritt hunn, e Stäerekapp läscht Kéier mat Rosalina fräigeschalt, dat spill mer dës Kéier leider net, mee dat soll ech iech och eng Kéier erzielt hunn. weisen iech dat och emmer net an de Video, well dat ass einfach doms eng Këscht op der se Cadeau Day kënnt. An jo, haut spille mer mam Baby Mare, ech hu mer geduecht, ech maach de Levenie säin grousse Brudder elo, elo maache ech dee klengen drun. Elo kënnt och ee schéine Kapp, wou Nintendo sech erëm gutt Méi gemaach huet. Mir ginn hei wierklech fir d'éischt op de Findel. Luxa eng Kéier Moie soen, dat ass de Sonnenflughafen, woubäi, wa mer dat mam Findel vergläichen, ass jo scho bal eng Beleidegung fir Marekaz. Hei kanns de wéinstens nach iessen a soss eppes maachen, wann s de wëlls an den Findel eppes iessen. Muss mol fir d'éischt hannen virdrun anchecken, oder wéi ass déi ganz Geschicht? Voilà, mir fueren hei, dir gesitt och mir den klenge Beenche mam Baby Mario. Dat gëtt elo spannend hei, fir dat iwwerhaapt ze iwwerliewen. Dir gesitt et hei schonn, do ass schonn déi éischt Këscht an do ass eng Këscht mat engem Beenche dran, wéi éischt. Ah jop, an dir gesitt och den Sound d'Musek vun senger Hupe souzesoen. Ass alles schéi gemaach, ech fannen och Baby Mario ass soss ni oft dra gewiescht, mer haten Baby Luigi eng Zäit laang am Arcade-Fieh, mee hei ass hien och mol e bësse méi zur Geltung komm, woubäi och am Online-Modus et fiert keen mat em, well et ass sou, gëss awer hin an hier gepusht, éierlech gesot. Dir gesitt hei, ech kann hei schéin ofkierzen an iech einfach d'Kéier ganz enk huelen. An da si mer erëm op der éischter Plaz, de Fluchhafen. Do gesi mer och nach eng schéin Näheres Schank, Sunshine Referenz uewen, emol esou gesinn. Déi déi 10 Joer elo erreechen se. Elo wäert ech schonn ugefléckt ginn, well ech d'Wuert verkackt hunn. Egal, Dir gesitt also e schéine Findel hei. Dat soll eng Kéier e moderne Fluchhafe sinn aus Lëtzebuerg, ne? Schéin. Alles gudd gemaach vun Nintendo. Ech wees an der Zäit wou mer mam Yann hei gefuer sin am Online, dee krut ëmmer en Disconnex wëll seng Disk oder säi Spill sou vreckt war, jo schon vun Ufank un dat deen dat net liese konnt. Dat gouf et och, dat ass och déi éischt Kéier mengen ech wou sou e Bug entstanen ass, dat verschidde Kopie vum Mario Kart 8 wierklech dee Problem gehat hun, verschidde Maps och am Online Modus waren net uspillbar fir d'Leit. D'Deeg am Klotex, Wann s de mat engem net gutt waars, dann hues de de Flughafe gewielt, wéi zum Beispill mat sengem Yann, deen och net méi aktiv ass, an alle ware fort, op Lëtzebuerg gesot, da waren ofgeschoss ginn. Hei ass alles am grénge Beräich, oder besser am roude Beräich, am positiven Sënn fir de Baby Mario. Den Sam hat mol ewéi nach geschriww dat ech de Villager muss onbedéngt huelen, dee kënnt natierlech och zu hunn. Also Sam, dat war schebal eng Beleidegung fir mech, dass du gemengt hues deen hätt de Villager vergiess fir ze huelen. Keng Panik, dee kënnt, do brauchs de de net ze panikéieren. Et ginn 12 Parts, dat heescht mir maachen och elo dëse Kéier an déi nächst Kéier nach 150 Kubik. Da switchen mir eng Kéier op spigelieweg Sofae, kappt an dann nach 200 CCM zum Schluss. Ech géif soen, Dir kënnt mat Kommentarer schreiwen, Fannt dat gutt oder schlecht? Da géif ech e bëssen ofwaarden. Eng Kéier, dat ass jo elo dës Woch, dënn, dee Part hei kënnt dënschdes eraus. Ech sinn amgaangen, dat hei Sonndes nozekommentéieren, nom Gaming Café. Ech si frick wéi en Aal, op Lëtzebuerg gesot. Jo, jo. A mir sinn hei erëm mam Sunshine Airpod, ass et op Englesch, Mario Sunshine Referenz, Nintendo, wann ech gleef, fir d'Nintendo NX. Dir wësst, wat Der ze maachen hutt. Entweder remaken, wär scho gutt, mat neien Designs. Oder och vläit e komplett neit Spill, Baby Mario fir Waluigi Toad. Déi aner ignoréiere mer, Top 3 ass dat Wichtegst. An da freet e sech, an da gesitt e och, de Baby Mario seng Zänn missten och nach wuessen. An et geet virun an déi zweet Course. Mir hu scho gutt um Programm virukomm, wéi gesot. Mir maache lo hei erëm eng weider Experienz op enger neier Map, Delfin Lagune. Ma dat ass op éierlech gesot eng vun mengen Haass Maps. Wisou? Kuckt iech dat do un, dat Grizzly Monster. Och déi hei lescht Passage ass och net evident. Ech weess et net, dat ass eng vun mengen unfavorite Maps, dat heescht wann eng Kéier géint mech muss Serie spillen, da wéilt dat déi dann da alles richteg gemaach. Kucken mer mol wéi mer mam Bimaraus hei schloen dee Moment. Dat ass am Fong schéin Design mat den Delfiner a sou, mee et ass awer och déi do Passage, ech weess et net, do gëtt ëmmer gesot, ëmmer gëtt mat nee gestridden, solls de ënnen oder solls de uewe fueren eng Kéier duerch d'Waasser. Hei ass och erëm sou eng Passage, am Fong dat do ass dee lueseste Wee, do solls riets Hand fueren. Nee déi Streck, ech wees et einfach net, ass net menges. Hei gi se och schon am den Troll, do kréien ech elo d'Cent ze gesi vun engem Aal gief ech mol behaapten ha. An jo da fir eng Kéier ënnen drënner, mee dir gesitt ech sinn awer nach vir, si hunn och Problemer mat nach mol. Et ass awer eng grouss Wassermasse an do ass och e Steen deen ech hunn misse Moie soen ha, dir wësst et, alles geplangt wéi der gesitt, sou mécht een dat och am Online Modus, et täuscht ee se un dann. um Steenrand an hei maache mer och elo e bësse mam Kupa e klenge Sträit, dee gëtt erëm no hanne katapultéiert. Kucke mer mol, kréie mer en Honda Gebäcks Bam vu Weess? Nee, kréie mer leider net. Oh dach, mir hunn hannen ee krut, menge mech. Déi si mer nach do krut, wisou net? Deng Sëll, Delfinlagune, se ass schéin designt, mee se fiert sech net sou gutt. An do sinn ech och net deen eenzegen mat der Meenung, dass eng vun, se ass designesch top, mee fuereresch, ech hat do déi meeschte Problemer domat. Do sinn ech och emmer gespaant, déi Leit déi nokucken, schreift mol an d'Kommentare, ass et fir iech eng Hype-Streck oder net? Mä dat ass mäi Statement dozou, dass och eng déi fiesst am Fong och net sou oft an CW is an der Zäit, och wann ech net vill gefuer sinn. Mä jo, hei ass och sou eng schéi Kéierchen. An et ass eben hei och déi Passage, wann do erofgeschockelt a Blue Shell-Out kënnt, dann ass och Feierowend. Hei a bass de am Aarsch, op Lëtzebuergesch gesot, wann de Schrooms, de Géigner e Schrooms huet, ne? An hei kanns de dann einfach de Green Shell, déi éischt, déi sou untrollméisseg getrollt ginn, wann een een Green Shells gesäit, muss een och vun deene schwätzen, ne? Een an déi lescht Ronn hei. Et gesäit alles ok aus bis elo. Fir den Tonki hanne gesäit guer net gutt aus, also dee muss wierklech eng Kéier och genotzt ginn, geholl ginn, besser gesot. Hei jo, et war net geplangt esou riwwer ze fueren, mee et ass da richteg gegléckt. Bëssen MLG Style hei. Wär ech an engem Online Turnéier oder Offline Turnéier gewiescht, dat wär do an d'Box gaangen, dat Koup ass och emgelaf. Mä do ass ieweg déi Problematik, dass de heiansdo esou ofschwiefs ouni dass de et wëlls. Mä jo, mir fueren hei déi lescht Kéier do wierklech an iwwert déi Strömung. Hei kënnt hei souzesoen eng S-Kéier gi, ech behaapte schonn, wa mer schonn hei am. bessen Fueroméisseg ennerwee sinn. Alles gudd gewiescht an Becks beim leider net geklappt zum Schluss. Mee egal, dat ass dann déi zweeten Course déi mer gewonnen mam Baby Mario an do gesidd der wéi e sech freet. Dee klengen Auto geet mer awer och wierklech gudd, also et hätt nach hei wierklech gefeelt dat den Delfinen dat déi da giffen Damage maachen ne, déi Tenner da weess der Bescheed bei der nächst Keer ze maachen huet. Sou, elo kënnt eppes. Ganz richteg Sonneruwes Spéitdepart kuckt huet alles richteg gemaach mir gi lo eng Ronn iech zwou hin hei am Land där wësst et dat ass den M-Club Discodrome gëtt zwar vun Nintendo geschriwwen mee dat ass den M-Club dat ass einfach eng Definitioun als Lëtzebuerger solls dat wëssen Nintendo huet och en M-Club opgemaach dat ass net mäi Club wéi der lo erëm all gemengt hunn dat ass den Mario Club M steet fir Mario. An de Baby Mario, en ass zwar nach net volljäreg, hien traut sech elo hei eng Ronn ze fueren. D'Lakitu seet och, Bass de der elo sécher? Ech hunn emol mat menger Hand deng Joren opgezielt, wéi al s de bass, du kleng Spunti. Majo, ganz cool gemaach vun Nintendo. De Mario Club, also hei zu Lëtzebuerg, geet um Schutz Ettelbréck dem Réichten M Club erun, an zu Hollerech kënnt de Mario Club, da wësst der Bescheed, ne? E klenge Spunti ass do ënnerwee, drénkt hei Alkohol, wann een esou kuckt, wéi e fiert. An hei gëtt et e Battle tëscht deene klenge Spunte souzesoen, déi sech hei getraut hunn erofzefalen. Hei gesitt Der, de Waly Waluigi huet och als Türsteher verbockt. Dee fiert och hei mat eng Ronn. Do schéin um Hannergrond nach déi Fontäne gemaach. Do hu mer de Waluigi eng Kéier ofgeklaakt. An hei meng Banann schéin ofgeschoss. An hei ass och zum Schluss hei toud, du kriss nach eng an jo lo geet lass hei et ass Action et ass eng wéi sees de mer wann wann eng Stonn laang eppes verfee gëtt net Zuschauer jo dir wësst bescheed ech sinn och net dee Clubgänger wanns de eng Stonn alles verfee krëss oder esou et fält mer elo och net an dat ass dann dem Gaming Café selwer begrenzt wéi vill geschafft huet. Party ha mer keng Ahnung. An mir gesinn lo hei, lo geet de Battle un. Battle of the Battles. De Baby Mario kritt enk hir Sträitsaison. Gees du aus dem Emclub eraus? gëtt elo gesot vum Toady. Toady ass zwar kleng, mee den ass volljäreg. Ass esou verglach mam Louis. Wann deen an den Emclub geet, dee gëtt dono bestëmmt ëmmer seng Carte d'identité gefrot. Dat ass jo och eisen Problem. Ass de méi kleng, da gëss de ëmmer gefrot. Och als Meedchen, Lo, gesäis méi jonk aus. Mee bon, d'Türsteher man awer heiansdo hiren Job richteg, oder heiansdo. Falls wann s de do matkriss hat do ab und zu erakënnt an déi Clubs hei am Luxemburgo. Wéi gëschter nach an déi lescht Ronn, elo gétt nach eng Kéier d'Musek opgedréint, ass wierklech o 3 Auer moies déi lescht Kéier wou mer hei ofdanzen. Elo kënnt erëm de Schock, wéi gesot mir danzen elo eng Ronn of. Et gëtt elo hei nach e Battle vun de Battles wéi gesot. Et ass een deen net domat d'accord ass dat mir hei esou gutt fueren nach. Dir kënnt lech denken, et ass neist wierklech och schéi gemaach, wann s de eriwwer kucks. Du gesäis och, wou d'Leit do sinn. Du gesäis se face to face. Wann s de och giffs d'Widderhuelung nokucken, mir kréien nach nach e Coin, mir ginn eis nach eng Kéier en Ding séier sichen hei an d'Kéieren an hei och nach eng Kéier Mënze sichen. Déi si ganz, ganz wichteg op der enger Streck, well am Nagelklapp ass et genau sou deier wéi am Emklapp, dat wësst Der jo. A lo geet lass hei. Den Toady huet gesot, Nee, ech wëll den Éischte sinn, dee raushegeet. A lo gëtt et e bësse méi professionell, Mir waarde mol of wat den Tote mat senger Wetschell mécht. En ass komplett domm, dee Geiz ewech. Hei kënnt mäi Wetschell-Cocktail, Toni, zum Schluss, ne? An da fuere mer gemittlech iwwer d'Céline. An mir hunn et gepackt, dir hutt gesinn, do war eng Kéier klenge Beef. Eng Kläpperei géif an der Zeitung stoe vum Baby Mario. Mir hun et gepackt, 45 Punkten, feelt also just nach eng Course. Good job baby Mario, du hues den Endclub gudd gemeeschtert. An sou wësst och Bescheed Kanner déi och net mech perséinlech gudd kennen, zum Beispill ewéi den Metzplay, wann der weess wat den Endclub elo ass, den M steet fir Mario, da wësst der Bescheed, dat ass eppes dat muss all Gamer hei am Land wëssen, da muss en eis do méi Präsenz weisen. An och 16 järeg Kënnercher. Ech hunn elo iech Welt verbrach, well der gesot hutt, dat wär um Mäi gewiescht amplaz Mario. Do geet nach mam, wa mer beim M sinn, dréine mer deen ëm, da kréie mer Wario op d'Fahrt. Dat war eng perfekt Iwwerleedung. Dat ass elo eng Feature iwwerholl vu Mario Kart 7. Et ass eng Streck, déi huet net dräi Ronnen, also se huet dräi Ronnen, mee du hues ëmmer dräi verschidden eenzel Ronnen. Et fiert een de Bierg hei erof, mir gesinn hei, mir ginn do eng Kéier erausgelooss uewen. Gëtt eng Offaart, wéi gesot, Fahrer, Abfahrt, dat ass iwwerall méi logesch, mécht dat Sënn? Steen, nach eng Kéier erkläert, Haut ass eng Abfahrt, et geet de Bierg erop, hei ass nach net vill Bierg, mee der gesitt et, et muss nach eng Kéier bësse starte, riicht de Leit eng Chance ginn, an hei si mer dann um Äis, wou d'Leit da elo emmer och oftricksen, elo kënnt och e Shortcut, dee misst am Fong och jiddweree kennen. Ganz éierlech, ech hun kee mir gesin dee deen normal fiert an déi Kéier do. Bon vläit fir d'Mënzen nach sichen ze goen, mee taktesch gesin muss de dee Shortcut huelen an du hues déi éischt Ronn scho fäerdeg. Dat ass och d'Weltrekordsronn déi mer do geholl hun, déi puer Meter do. Dat ass jo och fir an Time Trials, déi Laps maachen net méi esou vill Sënn wéi deemols beim AKT wou s de 3 verschidde Ronnen hues, well hei eben déi Strecken agefouert gi sin zënterm AKT wou s de einfach 3 verschidden Ronnenes, dat ass och gutt. Design méch eng gutt Idee vun Nintendo, fannen ech wierklech och top dat dat gemaach gëtt. An jo hei kënnt och eng Passage, wann do ee Boost Factor feelt, da bass de beim Fliederchen och opgeschoss, kënns net gutt viru. Mir maan dat hei richteg gutt, mir kréien allen 3, dass jo bal eng Sensatioun. Hei ass elo och ee Shortcut an der Mëtt, ech huelen en net wëll ech mam Baby Mario do ënnerwee sinn, well den ass vill ze lues. Wanns de do fei hoppe kéins, kéins de lo nach riwwer hoppen, da kéins de hei riwwer fléien, dee Moment, déi kleng Passage. Wanns de wëlls gutt sin, muss de deen och kënnen, dee Moment. Voilà, da fuere mer hei virun, an dat hei ass och eng Passage, normalerweis géis de d'Beem eng Kéier ofkëssen, mee dat maache mer hei net. Da geet schonn an déi lescht Ronn, wéi gesot, dat ass wierklech kuerz a knapp, dat Ganzt. Hei eng Kéier eng kuerz Schiofahrt dann och, wann een op enger Abfahrt ass, muss een dat och abauen. Schéi gemaach, déi Toads an Co, déi do ufeieren, ne. Designméisseg top, ech hu se och emmer gär gefuer an der Zäit, mee et ass och dee Passage hei am Online-Modus, du gëss einfach op Lëtzebuerg op zur Sau gemaach. Hei geet da lo nach eng Kéier an d'Schi-Sprang erof, souzesoen. Se hunn alles agebaut, sou e bëssen den olympesche Feeling och, Wanterspiller a sou. Hei gesäit een et dann, ech sprang erof, wéivill Meter ginn dat do? An et ass iwwert déi rout Dénges, dat heescht mir hunn eng gutt, eng ganz gutt Leeschtung bruecht. Dat ass och, wat s méi Coins hues, wat s méi flitts. Déi lescht Kéier hei, wou et meeschtens am Online-Modus komplett. Chaos gëtt de Grid, hei kritt der e Schock am Schnëss souzesoen. Am Online wäert nach eng Matchhäll nokommen, du wäers leschte ginn also. An et ass et, mir hunn d'Olympesch Wanterspiller dann och nach eng Kéier hei ugeschwat, dat war et dann erëm. Eng schéi Streck, och eng vu menge Favorites éierlech gesot, an dir gesitt och ënnen do déi Updance-Tribünen, gutt gemaach Nintendo. Baby Mario, dir ditt e really gutt Job, bis dann a villmools Merci Mario, Baby Mario wënschen ech dir, dass de dech sou gutt geschloe hues. An zu gudder Lescht kriss dir dann nach eng Siegerehrung. Ganz, ganz wichteg. Mir gesinn dat elo hei erëm no engem kuerzen Loading Screen. Ech hoffen, de Commentary war gutt genuch, well dat hei hunn ech elo wierklech opgeholl, nodeem ech vum Gaming Café komm sinn. Dat heescht, bal erëm 10 Stonne geschafft um Stéck, nach gutt ofgeriicht, d'Hänn am Jelly, mee bon. Et ass een alt sou energieglueden wann een heem kënnt, da mécht een dat och net féx mat wéineg Stonne Schlof. Sou, da wësst der Bescheed, Emklapp war och de Gaming Café, na dat ass och sou e Synonym dofir, dat ass och dat. Do gesinn einer nach déi beschten Zeenen, um Findel war dat jo, wou mer eng Ronn gedréint hunn, iwwerall erëm eng goldeg Eenzchen. Maja, schreift mer an d'Kommentare wann der nach Themen hutt, ech hu lo och bëssen hei ausgeschweift, mee bon, do kommen nach e puer Themen déi och wichteg sinn, Muss e bësse lues maachen och. Schreift mer wéi der dat fannt mat deem ganze Format. Mir gesinn hei elo nach Zixty, dat heescht 3 Stäre gefuer, an och 3 Cups déi mer da elo och ofrëschele mat 3 Stären. E ganz schéine Bokal, de Sternpokal. Mir hunn e Spessel Spezialcup fräigeschalt. E neie Charakter deen ech d'nächst Kéier schwätzen. A mir hunn nach e schéine Stempel fräigeschalt. Ech giff soen dat war et da fir dës Kéier. Bis d'nächst Kéier. Allez ciao ciao.